Dumela moredi ko gae wa moetse mo lenaneong la rena la New Cycle le kgone go tlišeditse taba taba mabapi le baporofeta baruti ga mmogo le baphološwa ba maaka ntate enigma o tlo rutulela sephiri se thwi go tswa molomong wa gagwe ka kutullo ye a ikhumaneng go tswa go morena modimo pele a re ka tsenang videong ya lekgono ke rata go fa lengwalo le le goreng le tlhatsi la taba e boletseng ke ntate enigma fa Lona ke Petro wa bobedi, verse ya bobedi e balega ka yona tsela ye. Baporofeta ba maka le bona be ba le gona setšhabeng le mo go rena. Baruti ba maka ba tlo ba gona, ba ba tlo go tliša dikarogo di iša go senyegong. Ba hlanogela Mong wa bona e a ba bopilego, ba ikobela tshenyego ye e tlago ka bjako.

Kanti angikwati nokukwata mina. Tsela le nnete le bophelo di rata ke hohle empa ho thata ho di šala morago. Mmoge dikwekwe tše ka tša gago di tsebeng, Tate Enigma a hlalosa ka mokgo Modimo a mo filego ka ona. Ke batho ba bantši ba ba phološitšwego ba le gore ba palelwa ke go tshwara tsela ya nnete ye Modimo a e nyakago. E ka ba o rapela Sontaga se sengwe le se sengwe goba mehle, o ya dikerekeng o sa fetse, ke wena ola wa o dula pele ko ditempeleng, o rata Modimo mara o na le se sengwe mo bophelong ba gago se le gore o palela ko se tloela se le gore Modimo a se nyake. Wa ke tseba mmogedi, Modimo o sa o rata o le jwalo. Fetoga, ke neele go yena ka melopelo le moya, o mo kgopela gore a ke a o thuše, o kgone o lahla tsela yeo ya gago e a sa e nyakeng. Wa tseba gore Modimo o nyaka eng, a a nyake eng. He mpa go thata jwale ka motho wa nama o reng o ka tloela tša lefase wa ke tshwarelela ka morumo wa kobo ya gae. A re direng jwalo babogeding, re kgopelo ya kwa godimodimo o reng a ke a re fe maatla re kgone go sokologa moyeng. O a bolela ntate Enigma fa o re Modimo o mo file lentšu la thupa. Lentšu la gae ke thupa ye le goreng e betha ba le goreng a ba nyako go tsena tseleng ya nnete. E betha baruti ba maaka, e betha ba phološwa ba le goreng a se tšhoba ke neela go Modimo ka melopelo le moya. Ba le goreng he ba botšiwa gore se a sa loka, ba lwa, Ba lwa ko reng a ba nyake o kwa selo ka taba ya go tšwa go modimo gobane a se tšho ba ke kemišetša go fetoga ke lentšu le le bolelang ke ntatse enigma fa a bolela go reng modimo ke ka mokgwa a mo utulletseng ka gona a mmotsa go reng o mo file lentšu la thupa le no goreng ya bolela le tla betha ba le goreng a ba nyako go tshwara tsela ya modimo tse ba mmogedi ko ga ya gore he le gore o mongwe o le goreng o sokolela go tshwara tsela ya nnete e nyakago ke modimo a o noši ke ba bantšhi ba le goreng ba mo tseleng e ya go nyaka modimo hempa a se tšho ba mo khumana ka goreng ba sa le tlalelong ba sa imelwa ke tša lefase ba sa rata tša lefase pelo ya bona a se tšhwekene yela go morena modimo gobane he o fihlile mo go le reng tša lefase a go sena taba le tšona o tlo tloela se sengwe le se sengwe modimo a re a se nyake empa kgopela go modimo goreng a ke a o thuše o kgone go bona lesedi le la bophelo o fetoe moyeng o fetoe bophelong o fetoe kelelong O tšee sephetho sa maleba. Ke dikereke tše dintši tše šetše re di bone mo di-social media. Batho ba ješiwa didumo, batho ba fiwa dinowa, ba ješiwa majwang. Mara ka gore bana ba Modimo ba na le tumelo, tumelo he lo reng ba reng ke yona kotse tumelo ke yona e tla go phološang mogedi ba bangwe ba bona ba phološitše ke didumo tšana tsewe ka lebaka la tumelo he se ka lebaka la gore modimo ke yena a romilego moruti gore a berekiše tšona didumo tšeo tumelo ya bona ke yona e ba fodišitše empa a senke ba lemoga seo ba bile ba nagana gore moruti wa didumo ke yena a ba fodišitšego tumelo ya phološa mmogedi e le goreng o sa letlalelong o sa ke potšiša goreng ge ke tlogela selo se ke ke tshephilego sona se modimo sa se nyakeng ke tlo ba wa mang Mme dumela ka melopelo le moya gore Modimo o tseba se a se dirang mo bophelong ba gago. O tla fetoga, o tla go tlišetša dikarabo, motshephe neng le neng. Maitemogelo a gago ke afe mmogedi mabapi le taba ye re fetša go bolela ka yona ye ya baporofeta baruti le makhristenithi ba maaka goba bona ba ba sa tshwarago tsela ya modimo maitemelo a gago ke a mafe mabapi le yona taba yeke Ke kgopela gore o ke o šiye melaetša ya gago mo fase mo di-comment section-eng gomme o se ka lebala o like video ye o šiye comment o share video le meloko le metswalele e le gore ka se sebaka se tšho subscribe go channel ya rena ke kgopela gore o dire jalo mo ge di nka thaba kudu ge o ka dira bjalo ke mafelelo a video ya rena ya lekgono mmogedi jaaka tšona di dula di tletše seatla ge nka re ke tšwela pele ka tšona dipolelo tše nka se fetše ka go rialo ke re re tla bonana go video ya ka e tla go latela tshwara tsela le nnete le bophelo mmogedi o se tšhoge gobane modimo ke yena mmopi wa gago o tseba diphiri le makunutu ka bophelo ba gago tše dingwe wena a setšho o di lemoga mara ena o di lemogile kgale o di tsebile pele di ka direga fetoga ka nnete mmogere